Dik dejjem kienet ix-xewqa tiegħi jiġifieri li nsirhom. Kont inħoss ħafna ħafna l-bżonn li nsirhom jiġifieri.
U f'punt minnhom sirthom? Ija, e, u bat żewiex jiġifieri. U bdejna naħsbu għat-tfal. Sewwa? Kellna ħriġt pregnant l-ewwel darba. U ta' 26 weeks, 5 days, nfaqali l-ilma jiġifieri u twieled baby premature, kien prematur. Kien kollox sew jiġifieri, qalli kien viable, jiġifieri kollox kellu sew, però qabditu infection. U ta' five days tliftu. Ifhem, kif raw, kollok kollox lest, ġifieri.
Kien tir kbir għalik. Żguru, kien qed il-ħolma tiegħi. Kelli ħafna ħolma għalih. U fl-aħħar, u f'daqqa waħda jispiċċa kollox. Kien mument diffiċli, niftakarni noħroġ tara nispireg nitnaż bil-puxxer, nightmare insomma. Però mbagħad meta erġajt rix pregnant u kelli l-Ġan Paul, taf kif? Isiru l-uġigħ ma jibqax daqshekk intens. Għax iddawru F'li tieħu ħsieb tifel il-ġdid imbagħad u.
U kif xtaq Ġan Paul? Tan id-dinja u għalina kienet għalina u kien id-dinja. Taf kif wara l-mewt ta' ħuħ, mbagħad Taf kif, rigal, l-ikbar rigal li qatt se tajtini, u xek.
U kif kien ekku bħala tifel? Jean Paul kien ħelu ħafna, ħafna, ħafna. Minn dejjem?
Minn dejjem.
Kwiet ma kienx ġifiri, ma kienx tifel imqareb. Hmm. Ovvjament, tal jow ġi għamil xi praspura jew hekk, imma. Per eżempju? Dejjem insemmi għadi. Konna Euro Disney, Konna fuq rajd, ħalla l-basket, nżinna insomma ħalla l-basket fuq rajd, hmm. u f'daqqa waħda pulizija waqfu waqfu kullimkien, waqfu r-rajds kollha, u għalluna biex kuħat jitlaqlem, għax sabu basket ħajra u xfieħ, u jina ma nafx li kien ta' Jean Paul, kont għadni ma nafx, bat għalli ma dak il-basket tijaj, somma, penik. U baqa jisemmi ġifiri. U x'kien iħobb hu? Kien iħobb l-annimali milli nista' nifhem? Annimali, ħafna, jħobb ħafna l-annimali, jħobb u jħobb ħafna, kien iħobb ħafna l-BMWs. Sewa?
Il-karozzi, il-karozzi, le, le, le. Il-ħbieb, il-mużika, il-ħwejjeġ, il-flus, il-ħruġ, bħal kull ġuvni ieħor, u jiġifieri
Imma u jikber, ġviri, mela kellu l-imħabba l-annimali, kellu l-ħbib, mużika, x-mużika xkien jħobb? Mużika li ma nħobbx jien. Vollieri? Ħafna storbju, ma nafx. Ma nafx, xtib ta' mużika hi. Kien jħobb l-ajruplani, kien qed jagħmel il-kors tal-pilot, kien faddalu xi l-eżamijiet. Però kien qisu xebba mill-iskola mbagħad kien qed jagħmel l-A-levels.
U dak kien punt ta' tensjoni fil-fatt mill bejniethom. Żgur.
Kien jitgħallem il-kitarra wkoll kien jagħmel karat. Ġifieri kien kien attiv ħafna. Kien attiv iva.
Però kien kien tifel li tippuxxjah ukoll. Hmm. Ġifieri kont nippuxxjaw ħafna ġifieri Nimmorru miegħu wasluh, anyway, whatever. Kellu bżonn. Konna naraw kif nagħmlu biex. Biex taslu.
Iva, għalija.
Imma mbagħad meta bada jagħmel lej levels un għal tal-COVID, qisu tilef l-interess mid-dar speċi. Ejju, iva kienet, kien ikonna naqra argumenti fuq hekk u xek. Mm. Fil-fatt wieħed mill-iktar naħseb eh, Kummenti tan-nejk li qatt rajt kien meta xi ħadd kitiblek spiċċa aħjar bgħattu l-iskola flok bgħattu x-xogħol da. Dak kien l-ewwel kumment li weġġagħni immens. Fil-fatt naħseb għamilt xi tliet ijiem nibki. Għax tibda tħossok guilty mbagħad. M'għandix għalfejn inħossni guilty ta' imma bla ma trid Ħeqq, tibda tħoss naqra gilt għax in-nies iġegħluk tħossu mhux għax kelli għalfejn iħossu. Jien minn kollox għamilt biex Jean Paul ikompli l-iskola ovvjament u.
Għax hu kien imur skola privata. Sana Luigi, iva. Eh, kien kważi wasal għal pilot, niftakrek tajli, insomma rġajt għattili issa. Gura,
L-O levels għamilhom u għadda jiġifieri kien mixi għall A levels hu. Imma mbagħad kif qisu għalaq 16 beda jgħidil beda jgħid li ma jridx skola iktar iddejjaq speċi.
U hija xi ħaġa pjuttost normali naħseb partikolarment fil-ġuvintur li tirribella ftit kontra s-sistema li tkun fiha, tibda tfittex biex affarijiet oħra. Iva.
Hu rrid imur jaħdem hu.
Rrid imur jaħdem biex ikollu l-flus biex ikollu l-ħajja li jixtieq. Issa, ifhem.
Ma kien nieqes minn xejn ta' jiġifieri, imma rrid imur jaħdem.
X'kien itik Jean Paul li ħaddieħor ma setax itik?
Ifhem it-tip ta' mħabba li jtik ibnek ma ħajtilek ħadd, jiġifieri l-ebda mħabba mhi ta' dak il-livell. Jiġifieri ma tistax tispjegha. Tifel ikun parti minnek hu. Ħadd mhu parti minnek ħlief it-tifel. Jiġifieri dik imħabba hija unika u differenti minn kull imħabba oħra. L-imħabba li jtik it-tifel u li tħoss int għalih ma tista' tħossha għal ħadd iktar.
Verità. Ħadd u qatt, jiġifieri. Verità.
U hu kien affectionate ħafna. Ħafna, iva.
Jinkini għannaqni. Iva. Biex kien jinkik? Mhux li ninaj, kemm tinaj. Dejjem hekk sejjer. Kemm sa tinaj ma. Per eżempju, meta ngħidlu Ibni, sa tgħallini dak ix-xogħol ma jgħoddx għalik, speċi. U kemm sa tingħi ħallini. Inti mhux l-aqwa li kuntent int f'xogħolok mela ħallini hekk kuntent. Isra. Xa taqbad tagħmel? Tkun tixtieq tagħmel ħafna affarijiet, imma mhux faċli. Eh, ovvjament tfakarni fil-konflitti li kien ikollina mal-mamiju. L-istess list kwa identiċi spiex ta' Imma isna l-boys ikolna Ikollna din il-kapaċità li ma minn daħquha kien tiġibu bi kbira u bad inkont ndaħħal subajja fim neħrek biex tieqaf taqbad it-tieni bil-karkura tiġri warajja.
Kien twal minni ma tantx tlaħaq miegħu. Però ġifieri laqas laħaq tgħidlu li għandek bżonn xi ħaġa. Tara hemm, anke jġorrli lix-xirjiet, itellagħli, ġifieri. Kontu, kontu rib ta' xurġin. Ħafna, ħafna konna close.
Ovvijament, u. Ma memx. Ma nista' nkun ma ħadd iktar close mill-li jom ma tifelu.
Mela, tlaqna?